Illum għandi miegħi l-ekonomist u bankier Dottor John A. Consiglio u l-ġurista lingwista Dottor Alan Xuereb. It-tnejn kitbu dwar l-ekonomija politika u l-filosofija politika bil-Malti. Se nkunu qed nitkellmu magħhom dwar il-kotba tagħhom riċenti u mhux iżda aktar minn hekk dwar is-sehem importanti li taw għad-diskors ekonomiku u politiku bil-lingwa Maltija Kif intom, Dr. John? Jina tajjeb, spera li inti tajba. Jina tajba, grazzi, u inti, Dr. Alan?
Jina, grazzi, tajjeb ħafna, u nsellimlek, u nsellim is-semmija tijak u l-ġon u kol. Nsellimlek għalem.
Insellmulom.
Xtaqt nibda l-ewwel b'osservazzjoni ġenerali dwar il-kodba tagħkom, partikolarment dwar il-ktib ta' John Ekonomija għal kulħadd u l-ktib ta' Alan Riflessjonijiet dwar il-ġid komuni. It-tnejn li intom temmnu fl-importanza li l-ekonomija u l-politika jaqdu lill-individwu u jaslu għandu b'mod li jifhimhom. Kieku jkolli nistaqsi x'jikkaratteristika l-kotba tagħkom b'dan il-mod, Issemmuli waħda, forsi John tista' tibda inti? Iva, hemm, se nsemmilek jekk tippermettili nofs sekonda, rrid nesprimi kelma ta' solidarjetà ma' kittieb ieħor tal-Malti, ma' Alex Farrugia, li proprju dalgħodu qrajt bid-deċiżjoni verament tal-mistħija li ttieħdet fil-European Union fejn dan ġie ċċensurat, biex ngħidu hekk, talli liberament għażel publisher li jidhirlu hu. U nieqaf hemm. Huwa dritt ta' kull awtur li jagħżel il-publisher li jidhirlu hu u dispjaċini ngħid illi eh, jien li insapporter kbir tal-European Union, imma f'din il-ħaġa sar żball kbir. Ħa niġi speċifikament tal-mistoqsija tiegħek dwar il-ktieb tiegħi Ekonomija għal Kulħadd, li dana kien inkiteb fl-1973, illum ma ġbaqa' kopji tiegħu, kien u naħseb li għadu sal-lum l-uniku basic textbook dwar l-ekonomija bil-Malti. Kien twieled inkonsegwenza ta' eh, serje ta' programmi fuq il-Rediffusion dak iż-żmien u Viktor Kulina li kien dak iż-żmien head of program ta' Rediffusion kien ħeġġiġi biex nistampa. Minn dak iż-żmien law narġa' ngħid ma nkitbu l-ebda kotba li naf bihom jien almenu speċifikament fuq l-ekonomija bħala disċiplina per se li hija disċiplina li Toffri skop wiesa' għal diskussjoni u kitba ta' ċertu kalibru. Illum ma naħseb li hawn ħadd li huwa kuraġġuż biżżejjed li jidħol għal diskussjonijiet profondi dwar l-ekonomija, u dwar id-diversi aspetti tagħha. Is-sena l-oħra, u hawn irrid nirringrazzja l-publishers tiegħi il-Faraxa Publishing, mod speċjali l-Joanne Micallef, illi dina b'kuraġġ kbir, ngħid jien, b'kuraġġ kbir, aċċettat li tippubblika eh, dal-ktib tiegħi l-ekonomija fil-sin ix-xjenza u l-filosofija u anki li semmi l-ewwel jurik li mhux exactly bedtime reading, hija serje ta' għaxra jew ħdax-il diskussjoni dwar temi diversi fl-ekonomija u jiena f'dan il-ktieb niddiskuti pereżempju il-funzjoni kostruttiva tal-ekonomija politika. Issa dat-terminu ekonomija politika rridu noqogħdu attenti ħafna għaliex Huwa dispjaċir kbir tiegħi li ngħid li ħafna mill-politiċi Maltin jipperoraw u jippronunzjaw ruħhom kontinwament dwar l-ekonomija u niddubita ħafna kemm minnhom qatt qraw ktieb ta' ċertu ħsieb dwar l-ekonomija. it-terminu ekonomija politika writnieh minn dawk li kienu l-ekonomisti klassiċi, il-classical economists, li fl-oriġini tagħhom dawna ma kienux ekonomisti, kienu politiċi, kienu saċerdoti, kienu do-gooders, kienu nies ċertu funzjoni fis-soċjetà, imma kienu eh, jesponu il-viżjoni tagħhom għal mhux biss it-taqsim aktar ekwu tal-ġid, billi imissu ma' temi ekonomiċi. Allura jmissu mad-demografija, imissu ma' kif jopera s-suq, imissu mal-istituzzjonijiet li jieħdu d-deċiżjonijiet ekonomiċi, eċċetera. U jiena Deher li li għandi nidħol bċertu kuraġġ, kuraġġ u paċenza għax dan għadhom nikbu xi għaxar snin jena biex nikteb dal-ktib u u fl-aħħar wasalt insomma rixtu. Missejt u zajt u zajt u dan importanti fil-diskussjoni ġenerali dwar dan il-ktib u zajt anki referenzi kontinwi għal żewġ dixxiplini oħra illi l-intellettwali għandu jsib illi li jgħinuh biex jifhem li fih. Użajt eżempji mid-dinja tax-xjenza, b'mod speċjali l-inġinerija, u anki l-filosofija. Hemm dwar l-ekonomisti filosofi Nistgħu nitkellmu aktar anki aktar quddiem. Issa, dan għal-ktib ġib publikat is-sena l-oħra fit-2020 u kienet għalija personalment kienet sena eh, prolific, profikwa ħafna fil-publication għax publikajt l-ekonomija fil-sin xjenza u l-filosofija. L-Akkademja, l-Università tal-Istudji Diplomatiċi, ppubblikat li Finance Readings for Diplomats u kelli anki publishers barra minn Malta li ppubblikaw li ktieb li jismu Insights on Financial Services Regulation. Ir-regolamentazzjoni finanzjarja hija Is-suġġett li jiena nispeċjalizza fih, jien għamilt karriera ta' 42 sena bankier u anki huwa s-suġġett li ngħallem l-università. Għalissa daqshekk ma nafx wiġib speċifikament id-domanda tiegħek. Wiġibtha tajjeb ħafna u inti, Dottor Alan, speċifikament fil-ktieb tiegħek Riflessjonijiet dwar il-Ġid Komuni, x'jikkaratteristika dan il-ktieb?
L-ewwel nett jiena m'iniex ekonomista, ġifieri John jallimni eh, all the time fuq u suġġett kieku qed tifhem. Però naturalment missejt mal-ekonomija għax kif qalu dawn huma dixxiplini li huma overlapping xi kultant. Mhm. Tajb li ngħidu li dawn ir-riflessjonijiet li għamilt kienu fuq medda ta' snin, sewwa u ġifieri Nista' ngħid li m'għandix metodoloġija filosofika partikolari, m'użajtx il-metodoloġija t-tali u t-tali metodoloġija. So dawn huma riflessjonijiet, jibqgħu riflessjonijiet. L-ewwel nett ngħid li eh, f'dan il-ktieb ehm, il-ġid komuni huwa ppreżentat bħala bilanċ li jrid jinħoloq bejn il-ġid intiż bħala benesseri ġenerali u mhux biss ekonomiku, hawnhekk tajjeb li nispeċifika, individwali, tiegħek pereżempju, tiegħi sewwa u ta' kulħadd, u l-ġid intiż bħala benesseri ġenerali u mhux biss ekonomiku, kollettiv. Sewwa, mhux ħa nidħol fiha kif u x'fatta ma' din hija karatteristika forsi ewlenija. Niddistingwi wkoll din la tkompli magħha malajr malajr, bejn il-ġid komuni, il-beni komuni u l-beni pubbliċi. Sewwa? Dak li qed nipprova ngħid hu li fil-ktieb e, fir-rigward li dak li qed issemmi bħala karatteristika li nixtieq li toħroġ huwa li il-politika huwa strument sabiex tmexxi lill-komunità Fil-fatt, il-kelma politika ġejja mill-kelma polis Griega li tfisser belt, jew town insomma, sewwa. U allura, il-politika hija mezz ta' kif tipprova tamministra lil sħabek iċ-ċittadini. Finalment, il-politika hija għodda jew strument biex tagħmel il-ġid. Sewwa, dak il-ġid issa jiena qed ngħidlu l-ġid komuni. Sewwa, jiġifieri l-ġid individwali, u l-ġid kollettiv. Sewwa? Imma bħal kull strument, u din nixtieq li tasal jiena, jew għodda, min jużha jrid ikun imħarreġ fl-użu tagħha. So, allura anki ċ-ċittadin komuni, irid jitħarreġ xi ftit fil-politika. L-indifferenza politika, allura li jien ma nagħtix kas x'inhu jiġri madwari, hija l-għadu, u din hija l-messaġġ li ngħaddi, taċ-ċittadin, tad-demokrazija u tal-ġid komuni. Dan huwa wieħed mill-ħafna messaġġi li nipprova ngħaddi mill-ktieb u din forsi hija l-karatteristika prinċipali. Għalhekk hu ħrajt ta'. Fl-introduzzjoni tal-ktieb tiegħu Capital and Ideology, Thomas Piketty jenfasizza l-importanza tat-tixrid demokratiku għal għarfien ekonomiku u politiku, proprju kif tagħmlu intom fil-kotba tagħkom. Jgħid anke li l-għarfien dwar l-ekonomija huwa importanti wisq biex jitħalla f'idejn l-ekonomisti biss. X'taħsbu dwar dan? Forsi tibda inti John. Eh, eh, dina eh, din l-espressjoni jew jew forum diversi tagħha wieħed jismagħha ta' spiss ehm, economics is too serious to be left to the economists. Politics is too serious to be left to the politicians. Nistaw nibqaw sejri, religion is too serious to be left to priests. Fimt? Il-verità hi li l-bniedem komplet, il-bniedem komplet huwa dak li miegħu nnifsu qiegħed, ma rridx ngħid fi ġlieda, imma fi sforz miegħu nnifsu biex kontinwament iwessa' l-viżjoni ta' moħħu. dwar dak li hu, kif qal tajjeb Alan, il-ġid. Issa, il-ġid, il-ġid, mhu ġid qatt meta huwa, kif jgħid tajjeb Alan, ikkonċentrat f'idejn il-ħafna. U dina qaluha politiċi, qaluha ekonomisti, qaluha saċerdoti, qaluha filosofi, qaluha anki inġiniera. U allura x'qed jiġri? Qed jiġri li ħafna drabi, ħafna drabi qed ikollna dawn il-konflitti, konflitti li naħsbu, naħsbu illi se nsolvuhom jew bl-armi jew bil-tribaliżmu fil-politika, aħna biss tajjeb u intom dejjem ħażin jew viċe versa, u ma naslu qatt imkien. Is-soċjetà trid tirrealizza l-ewwel nett, l-ewwel nett, li għandha bżonn issir taf aktar dwar dawn l-affarijiet. Issa, jiena dispjaċini ngħid li eh, dana darba rajt studju jiena fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni u eh, f'parti minn dan l-istudju kien hemm il-gradwatorja intelligenti jew tal-bniedem intelligenti dwar il-komunikazzjoni. u l-gradwatorja f'dak li huma il-mezzi tal-komunikazzjoni. U din hija ironika, eh, din hija ironika, illi number one f'dil gradwatorja huwa l-ktieb. Huwa l-ktieb. Imma x'insibu? Insibu li oħroġ fit-triq U il-taqma l-għol għaxar minn nis, għajdlom isma meta l-axħar li għrajt ktib, fimti ġifiri dina, dina, mela l-għol għan il-ktib. It-tini huwa l-artikolu akademiku, it-tielet huwa l-magazin, il-raba il-ġurnal, u nibqaw sejrinek, fimt, u l-axħar, u l-axħar f'dil graduatorja f'dil table huwa television. Mela ħafna nis jazbu, ħafna nis jazbu. li aktar ma jaraw ħin quddiem it-television, fimt? Imma il-verità mhix li ma tarax television, tittara television, imma skonċ tara. Skonċ tara. Jina l-mara tiegħi kontinwament tirrakkuntali tirrakkuntali l-esperjenza ta' żewġ tnejn minn nisa li kienu jiġu jgħinu għada. Li dawna kienu kważi letterati, kważi letterati. Imma billi jisimgħu kuljum in-news tat-tmienja fuq ir-Rai Uno, talmu t-Taljan, talmu l-lingwa. Mela, mela, allura hawnhekk hawnhekk rridu nirriorjentaw kompletament il-mod kif inħarsu lejn il-ktieb, kif inħarsu lejn il-komunikazzjoni u kif inħarsu lejn il-taqsim tal-ġid. U ma tliet temi, u ma tliet temi illi u hawn fejn hu n-ness allura bejn ekonomija u politika political economy, political economy. L-Università ta' Malta qabel ma qabel ma twilet fi żmien eh, il-Professur Peter Session, il-Department, il-Fakultà tal-Ekonomija u Kommerċjalità kien fi żmien meta l-Università ta' Malta bdiet tespandi għaliex anke l-ekonomija ta' Malta bdiet tespandi u kellu id-den li joħloq Department for Accountancy, Department for Management, Department for Banking and Finance u llum il-fakultà tagħna hija l-ikbar fakultà fl-Università u għandna xi 12 jew 13 il-dipartiment. U kontinwament hemmhekk, eh, mod speċjali aħna li aħna l-iktar anzjani fil-fakultà tagħna, Aħna naħdu pjaċir nżommu l-kuntatt kontinwu mal-istudenti, imma naħdu pjaċir ħafna nagħmlu r-riċerka u l-kitba u l-pubblikazzjoni. Il-kotba, il-kotba hemm bżonn li nivvalorizzawhom iktar. Issa hawnhekk nispera li Helen jippermettili ftit sekondi oħra, hawnhekk għandi rrid nesprimi ċerta dieqa ta' qalb. Jiena għandi opinjoni dwar l-industrija Maltija tal-pubblikazzjonijiet tal-kotba li hija naħseb differenti minn ta' ħafna nies. Nirrikonoxxi li l-pubblikaturi tal-kotba Malta u speċjali il-Konsil Nazzjonali tal-Tib għamlu u qegħdin jagħmlu ġid enormi lill-pubblikazzjoni. Imma il-pubblikaturi tagħna kultant nibża li qegħdin jgħixu u jimirħu biss f'dik li ngħidilha jiena the world of fantasy publication. X'jimxu? Kotba tal-poeżiji, kotba tar-rumanzi, kotba tad-drama, kotba tat-tfal, u t-temi dejjem huma fuq id-dinja tal-fantazija, mhux ir-realtà. U ma tantx issib, u għalhekk fraħtilha fil-bidu jien lil Ġoan Micallef ta' Barra Ma tantx issib pubblikaturi li huma kuraġġużi biex scripts u kotba fimt dwar dwar l-ekonomija, dwar il-politika, dwar il-filosofija, fimt għandna xi ftit bijografiji, u mhux xi ftit, għandna bijografiji tajbin ħafna. Sergio Grech kiteb ħafna bijografiji tajbin. Imma imma ma jistax ikun li anki anki fil-konkors nazzjonali tal-ktieb, il-biża' tiegħi huwa li ħafna drabi l-judging panels ikunu magħmulin minn nies li ekonomija ma studjaw ma jkunu studjaw qatt. Ara kif se jiġġudikaw ktieb tal-ekonomija. Politika ma jkunu studjawha qatt. Kif se jiġġudikaw ktieb tal-politika? Tifhimni? Dawn huma din hija l-problematika illi l-industrija tal-ktieb trid taffronta b'ċertu kuraġġ.
Dr. Alan, ma nafx għandek xi żid fuq dak li qal Dr. Consilio imma nixtieq ukoll nistaqsik jekk taqbilx ma l-istatement ta' eh, Pikiti.
Malaj malaj ngħid li eh, Grosso modo, b'mod ġenerali naqbel ħafna ma' John, sewwa, fuq kważi kollox. Però, inti semmejt il-pikiti wkoll biex niġi għax naf li issa nkunu magħfusin bil-ħin. Interessanti li qed issemmi l-pikiti għax hawn min jiddiskrivih bħala soċjalist mingħajr il-kunċett marksista tat-taqbida bejn il-klassijiet, allura hu interessanti ħafna politikament. Però pikiti jiddiskrivi soluzzjoni tiegħu bħala soċjaliżmu parteċipattiv, jiena ma semmejthux fil-ktieb. eh, ma naf ftit dwaru. Fejn f'dan is-soċjaliżmu parteċipattiv il-kapitaliżmu gradwalment jitneħħa permezz ta' taxxa progressiva fuq id-dħul u taxxa fuq il-ġid li jintiret. Interessanti dan, sewa ġiet ġa jeżistu daw it-tip ta' taxxi sewa. Eh, biex ma nidħolx wisq fid-dettall imma eh, fil-ktieb li semmejt inti għandu tabella fejn jgħid li din it-taxxa trid tkun, u John hawnhekk forsi mbagħad eventwalment mhux f'dal-programm niddiskutu din xi darb'oħra, fejn din it-taxxa rata tkun bejn 60 u 70 fil-mija fuq id-dħul u fuq is-suċċessjoni, ġifieri fuq dak li tiret. Jiġifieri għolja ħafna. U jsejjaħlu dan, insomma, dat tip ta' kapitalizmu jsejjaħlu iperkapitalizmu, sewwa. Mu jgħid li dan li ġab eh, il-problemi tal-inugwaljanza fis-soċjetà. Jiena naturalment għandi jiena minn soċjalista allura diffiċli biex naqbel ma dik il-perspettiva, però biżejjed ngħid biex ma niskreditax lil Pikiti, sewwa, ma niskreditaħx jiena, nifhem xi jrid jipprova jagħmel, jien naċċetta anki pożizzjonijiet differenti minn tiegħi qed tifhem u u nifhem li jkun qed jippruvaw jagħmlu l-ġid ukoll. Sewwa dik nifhimha. Em, Imma imma il-Piketty mhux daqshekk off the mark għax 60 u 70% taxxa jidhru għoljin ħafna. Hawnhekk fil-Ġermanja fejn qiegħed jiena mhux bogħod eh! Ġifieri huwa over 50% li tħallas taxxa, tħallas taxxa għalek, tħallas taxxa jekk inti kattoliku. Eh, ġifieri finalment tispiċċa tħallas ħafna taxxa. Eh, hemm diversi. Eh, però li rid ngħid huwa li mbagħad pereżempju għandu xi downsides Pikiti li ġi kritika tal-jom, per eżempju, eh, il-fatt li ħallat u ġon hawnhekk ukoll nimmaġina moħħu jaħseb dik id-direzzjoni iħallat wealth u allura l-ġid ma' capital. Ġifiri, jek parom eh,
Il-problematika ta' distinzjoni bejn wealth u income bejn wealth u income eh, hija problematika antika fil-studju tal-ekonomija. Għaliex kieku kelli nagħmel mistoqsija sempliċi, how rich is America? Kemm hija sinjura l-Amerika? Kemm hija sinjura l-Russja? Il-verità hi li ħadd ma jaf dan jodak il-pajjiż huwa grosso modo perceptions li jkollna ta' kemm pajjiż. Imma x'inhu huwa l-inkam, hemmhekk l-istorja hija kompletament differenti. Għaliex? Għaliex l-inkam, l-inkam, u hawnhekk fil-kuntest tat-tassazzjoni, x'se tittaxxa? Tintaxxa l-ġid jew tintaxxa d-dħul? Waħda. U din it-tematika tat-taxxa jiena Nista' ngħid xi ħaġa għaliex għandi konnessjonijiet mad-dinja tat-taxxa għamilt għaxar snin kważi mħallef tat-taxxa ta' Malta jiena. Kont niġġudika l-appelli kollha tal-Income Tax Malta, jiġifieri u għadni sal-lum involut f'ċerti boards tal-Income Tax, eċetera, eċetera. U l-problematika tat-taxxa, problematika tat-taxxa, mhix faċli ssolvija. Hemm ħafna u ħafna u ħafna diskorsi u hija marbuta anki ma' dak li semma tajjeb Alan ħafna wkoll ir-referenza għal kapitaliżmu. Il-kapitaliżmu kien magħna u naħseb li se jibqa' magħna għal dejjem imma imma l-istudjużi tal-istorja tal-ekonomija se dik ukoll l-ekonomija frantumat ruħha dak l-ekonomija frantumat ruħha f'ħafna dixxiplini oħra. Li jien immur fuq xi ħadd ngħidu tixtaq li ekonomista bo ma ħalli xejn. Ma qalli xejn, inti demografer, inti market economist, inti development economist, int xint. Bħal meta tajli xi ħadd jgħid it-tabib, la jgħidlu tabib jiġifieri GP jew speċjalizzajt. Issa, fil-kuntest tal-istorja tal-ekonomija, kif evolva l-kapitaliżmu, we have not seen the end of the road yet. Fhimt, bħalissa għandi ktieb ieħor, draft ta' ktieb ieħor qiegħed għand għand Joanne Micallef hawn tal-Farraxa, u ngħid huwa ktieb dwar unemployment and the third capitalism, jiġifieri diġà wassalt il-kapitaliżmu fit-tielet fażi u naħseb li minix tal-aħħar min jaf kemm għad iridu illi jaraw ġil. Issa, da kollu, da kollu wassalni għal għall-idea li rrid tinwassal illi semmejna l-Pikiti u Pikiti huwa wieħed minn grupp ta' kittieba oħra illi qed jagħtu eh, bixra ġdida lejn kif nsemmu l-ekonomija. Per eżempju, nsemmilek lil John Harvey li kiteb dal-ktieb Contending Perspectives in Economics, eh, dawn huwa t-tip ta' diskussjonijiet fejn fejn fejn fejn fejn wieħed eh, irid jimraħ u jistudja u jaqra u jikteb.
John, fl-aħħar ktib riċenti tiegħek li publikajt fl-2020 l-ekonomija fil-sin ix-xjenza u t-teknoloġija tistqar li wieħed mill-għanijiet tiegħek kien li twassal il-potenzjal tal-insin tagħna fid-direzzjoni ta' ħsieb u raġunar sostenzjalment aktar profond dwar ix-xjenza ekonomika. It-tema tal-lingwa tmissha inti wkoll, Alan, fl-introduzzjoni tal-ktieb tiegħek dwar il-ġid komuni. L-ewwel nett, John u Alan, liema lingwa tiġikom naturali li biha tiktbu dwar l-ekonomija jew il-politika? F'dan id-dawl, x'inspirakom tiktbu bil-Malti? Forsi tibda int, John. X'jispirani li nikteb bil-Malti? Jiena l-ewwel nett il-Malti nħobbu ħafna, imma jiena Jiena fortunat biex ngħid hekk illi minn tista' temminni din is-senarju u semmiha għax se jemmnuni. Jien sakemm kelli isu tmien snin, għaxar snin id-dar qatt ma smajt kelma bil-Malti. Għaliex għax missieri kien ta' nisel Taljan U d-dar aħna bit-Taljan konna nitkellmu, skola primarja kienu jgħalmuna l-Ingliż u t-Taljan u mhux il-Malti, imma llum jien il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan u sa ċertu punt anki l-Franċiż inħaddimhom b'ċerta faċilità, m'għandix problemi, fimt? Li nikteb bil-Malti għax nerġa' ngħidlek inħobbu l-Malti u dejjem dejjem ħassejt ta' sfida illi sfida li ġejja mitfuha f'wiċċna il-kittieba din is-sfida. Kif aħna nirreżistu hemm dak hemm dak il-vojt, mhux vojt, hemm dak il-pont diffiċli bejn is-saffiżmu u l-akkuratezza tal-ħsieb. Ser nagħmlu ser insiru skjavi tal-Malti u nitilfu mill-effett ta' dak li rridu ngħidu U jien meta ktibt dal-ktieb l-ekonomija fil-sinxa dina, indunajt illi se jkolli nagħmel għażliet f'ħafna partijiet mill-ktieb. L-għażliet huwa eh, ta' kif se nippreżenta ċerta sibijiet. U għażilt ħafna drabi dik ngħidilha jien il-maltizzazzjoni il-Maltizzazzjoni tat-tip fejn terminu, fejn terminu, fil-waqt li nħallih eh, fl-oriġini tiegħu, inflazzjoni, inflazzjoni titgħidilha hu. Eh? Eh, issa mbagħad għandek supply and demand, it-talba u l-provista, fimt? U tista' inti tiġġielet jien lejn tmiem il-ktieb, lejn tmiem il-ktieb, daħħaltu wkoll speċi ta' em, ta' let's daw eh, ħalli ngħidlek il- ekku definizzjonijiet, sensiela ta' definizzjonijiet biex niċċara ħsibijiet tiegħi li għanżaj fil Imma għalija mi problema ta' xejn, em, basta is-saffisti ma jdurux fuqi u jgħidulek anki niftakar Waqt li konna qegħdin nipproduċuh il-ktieb, mhux l-ewwel darba li l-produttriċi ġiet għandi tant li dijek ngħidu hekk le, ngħidilha le. Ngħidilha dik ħalliha fil-mod kif immaltizzajt tal-ħaġa. Fimt, tmissilix, tipprovax tneħħi li dak li ħloqt jien, it-terminu li ħloqt jien, illi u dan importanti li li jidħol jiffittja mat-trend tal-argument, mat-trend tal-argument, għaliex għax jekk inti fl-interess tas-saffizmu, jekk inti fl-interess tas-saffizmu, tbiddilli it-trend u s-saħħa tal-argument, purament biex ngħid li użajna l-kelma Maltija, hemm is-sogru li nitlef mis-saħħa tal-argument ekonomiku, tal-argument politiku hekk hemm bżonn.
Dr. Alan, forsi mill-kas tiegħek. Yes,
nikkondividi pjenament dak li qal John. Jiġifieri jien għaddejt mill-istess fażijiet li għadda hu, mill-istess diffikultajiet li għadda hu. Għalija rrid ngħid kien ikun iktar faċli, faċli, ma jfissirx li kien ikun iktar pjaċevoli, ma kien ikun iktar faċli li nikteb bl-Ingliż. Anki minħabba l-affiljazzjoni tiegħi mal-Filsok eh, ta' Oxford sewwa, ġifieri naturalment jien imdorri iktar nikteb bl-Ingliż u r-riċerka kollha anki ta' John probabbli hija b'lingwa li mhix il-Malti. Eh, eh, dak li kollok dak li kollok ippubblikat fl-academic papers barra u fl-academic journals dak bil-fors bl-Ingliż tikbu. Dak kollu bl-Ingliż, dak kollu bl-Ingliż. U għalhekk kelli nitqabad, però jiena ddeċidejt li nikteb bil-Malti għaliex nemmen u li ngħidha fil-ktieb li pajjiżna għadu nieqes hu minn dan it-tip ta' kontribuzzjonijiet. Appuntu, appuntu.
Nemmen għal b'saħħti kollha li fil-ġejjini jaf jiddispjaċina. bħala poplu, sewwa, u li ma nkunux għarafna tempestivament kemm hija importanti l-lingwa tagħna. U bħala jtaħda bl-Ingliż, if you don't use it, you will lose it. Għaliex dak li qed jiġri fil-fatt kulħadd qed juża aktar lingwi oħrajn u ġifieri u aħna poplu żgħir biss biex naffordjawha din. U nixtieq nirringrazzja qed tippermettu nixtieq nirringrazzja malaj malaj lill-kap tal-unità tiegħi illi ħeġġiġni kontro intuittivament sewwa illi mmur kontra allura dil-grain illi nikteb bl-Ingliż ħafna qaluli jikteb bl-Ingliż għax aħjar, għax iktar rispettabbli pereżempju, għax iktar iktar ehm, faċli wkoll. Sewwa iktar iktar ħadbat inqas. U maħabba tal għalġon. Imma jiena nixtieq nirringrazzja lil Joe Izzo Clark li ħeġġiġni anzi biex nikteb bil-Malti. jekk tippermettili f'din dan l-aspett, tistagħġeb kemm ċerta tematika jew ċerta branka ta' kitba u riċerka hemm tidħol għaliha b'ċertu mod, u mbagħad issib li wara li tkun għamiltha tista' tgħaddi għal ċertu eh, refining. Jiena waħda mill-areas nispeċjalizza fihom hija eh, l-istorja bankarja ta' Malta. L-ewwel complete history tal-istorja bankarja ta' Malta ktibtu kien A History of Banking in Malta kien ġie publikat fit-2006. Sena wara li ġie publikat dan, jien ġejt mitlub mill-PIN biex nerġa' nippubblikah imma bil-Malti u qatt dina sfida u dħalt għaliha u għamiltha. Kienet anki l-opportunità biex inġib ftit aktar dak li sibt għall-ewwel ktieb nwessaw u da. U din l-istorja bankarja ta' Malta spiċċajt ktibta oriġinarjament bl-Ingliż. Umbat bit-Taljan, kien hemm publisher ta' journal Taljan tal-Amieri, mela bl-Ingliż, bil-Malti, bitta u bit-Taljan. Fimt? U wara ġew kotba oħra, publishers ta' barra, spiċċajna niktbu mill-istorja bankarja ta' Malta, spiċċajna niktbu ma' żewġ akkademiċi oħra u jgħid kollega tiegħi fil-Banka d'Italja u fl-Università ta' Murcia u fl-Ispanja, spiċċajna niktbu Banking and Finance in the Mediterranean. Jiġifieri, dawna, dawna, x'qed nipprova ngħid, nipprova ngħid l-urik li titlaq minn ħsieb u mal-medda taż-żmien u dipendenti mir-reazzjonijiet u min-nies li tiltaqa' magħhom u eh, il-ħaġa tevolvi, tikber u tisbieħ.
L-aħħar mistoqsija għalikom għax qed eh, naslu fit-tarf tal-programm. In-nuqqas ta' kitba ekonomika bil-Malti taħsbu li xekkel il-mod kif il-poplu nnifsu jaħseb dwar l-ekonomija u dwar il-politika Għaliex huwa importanti li l-lingwa Maltija titwessa' biex tilqa' fiha d-diskors importanti dwar l-ekonomija u l-politika? John. Ir-risposta żgħira u sempliċi hija iva. Naħseb li x-xekkel. M'għandniex dak li ngħidulu għarfien popolari ta' ċerti anki kunċetti bażiċi tal-ekonomija. Pereżempju, pereżempju, Kemm nies f'pajjiżna jafu li deċiżjoni ekonomika perfettament tajba u tajba dejjem u f'kull ċirkostanza ma teżistix! Ma teżistix! Kull deċiżjoni ekonomika għandha l-upside u d-downside tagħha. Mela, dik hija issa. Biex nelbu din id-diffikultà x'irridu nagħmlu? Irridu niktbu iktar, nikkun niktbu bil-Malti, eh, forsi wasal iż-żmien l-ekonomija għal kulħadd jerġa' jinkiteb u jerġa' imma llum dubita għax baqa' li s-saħħa biex nagħmilha biċċa xogħol. Imma iva jiddispjaċini ngħid illi eh, u anke għal għarix għax il-għaw jiddispjaċini ngħid il-kitba ta' ħafna ġurnalisti eh, dwar l-ekonomija hija ikkulurata, u nafem. Dr.
Alan, għalfej taħseb li huwa importanti li l-lingwa Maltija titwessa biex tilqa' fija diskors importanti dwar il-politika u l-ekonomija?
Naħseb bil-maqlub tal-ekonomija, l-politika f'Malta ssir ħafna bil-Malti, fil-ġurnali ssir bl-Ingliż ukoll. Jiena naħseb imma li mbagħad meta tiġi biex tinkiteb, tajjeb li ssir bil-Malti wkoll. Għaliex dan kwistjoni ta' amor propju. Jiġifieri mhux il-Ġermanja illi u ssib il xi ħadd jikteb bl-Ingliż biss u ma jiktibx pereżempju bil-Ġermaniż. Jiġifieri jiena naħseb biex inżommu dak il-pont ħaj jew nerġgħu nerġgħu nibnuh mal-pubbliku tajjeb illi eh, nagħmlu sforz ġenwinu kbir biex nużaw u nispjegaw termini politiċi bil-Malti, kif qal ftit John ukoll għall-Ekonomija. Naturalment dan huwa proċess twil u mhux sa jseħħ mil-lum għal għada, madankollu rridu nibdew minn xi mkien.
Grazzi ħafna Dr. John u Dr. Alan talli għaġobkom tatuna din l-intervista u nirringrazzjaw ukoll is-semmiegħa talli tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Ingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa.